Hemmäňize salam dostlar gowy mezelenip janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňiz sapa getirdiňiz dostlar bu gün size PUBG Mobile'yň bir gowuja bir aýratynlygy hakynda aýdyp geçjek köp kişä berilýän ýöne hemme kişä berilmeýän bir aýratynlyk hakynda aýdyp geçjek köpiňizde bardyr ýöne nädip ulanmalysyny bilmeýändirsiňiz belki garanam dälsiňiz berildimi berilmedimi let's go pognaly tak ştaýk gelýäňiz engel diýýär görýäňizlämi engel engele basýaňyz. Hop. Engelde näme edip bolýar? Çitaklary, hilejileri, zatlary banladyp bilýäňiz ýigitler. Tak gelýäňiz ýigitler. Ondan soň bu tak näme? Görüşüňize haberler diýýär. Täzelikler bar şularda görýän bolsaňyz. Şularda ihlal edilenler mana. Näçe günlük, näçe ýyllyk, näçe aýlyk, kimler, nähili ady, familiýasy bilen boýly oýun berisi üýtgedilen. Göreňizem hilejiler gruplaşma diýýär. Hilejiler bilenem bir bir komandada oýnasaňyz on banlanýaňyz ýigitler. Görüsiňiz ýa näçe diýýär hilejiler ýedi gün. Tak bulany oýun weris degişimi on ýyl baý bo geçeli bärden. Bärde näme edip bolýar ýigitler. Bärde dediktiflik ünwanyny alan wagtyňyzda şu size öňüňize PUBG Mobile näme aňsat öz iş işgärlerine biraz aňsatlyk bolsun diýip size zyňýar Naprimer, reporlaýarlar. Dogrydanam, reporlary görýäňiz, ondan soň näme edip bolýar? Siz dogry karar alyp başlasaňyz, siziň detekliflik ünwanyňyzy bir, iki, üç, dört, bäş diýip ýükseldip, ýükseldip, ýükseldip has beýige çykaran wagtlary uje size repor gelen wagty siz şony hawa şu çiter diýseňiz, şapur-şupur köp ädimden geçmän şapur-şupur banladyp bilýäňiz. Ýöne munuň üçin gaty köp Çitrleri, reporlan çitrleri banlatmaly. Indi ştaýk geldiňiz, näme diýipdir, detektiwlik ünwany diýe göreňizlämi, kyrk dokuz sany görlüpdir mende, kyrk dokuz sany, tüfelem göz degmesin. Mana, her hepde, her hepdäniň günlerinde näçe gezek görlen, kimler näme görlen, muňa garaň. Injemelerilip reporlanan oýunçylaryň duwar hilesi birine Iň soňkusynda on ýyllyk ban alypdyryn. Görýäňiz dämi, on ýyllyk ban alypdyryn. Tak, şu taýda tahmini ýaryşlar, şu taýda görüşiňiz ýaly alty wideo görseňiz, günlük alty wideo gören wagtyňyzda ine şu korobkajygy alýaňyz, korobkajygyň içinde hem gaty gowy oklar bar. Bärden bolsa ýigrimi bir sany dogry hepdede, ýalňyşmasam bir hepdede ýigrimi bir sany dogry bilen wagtyňyzda üç sany klassyk zat berýär. Näme şunuň ady? Sandyk beri. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. 8 günläp görmeli diýe. 30 günlük eşik beri, dediktiw eşigini beri. Tüweleme, tüweleme. Indi. Tak, 8 dogry tahmin ýap, son 100 injirmen dogry tahmin diýe. 69, aý, 64% dogry edipdirini göreňizde. Injelemeler. Şaýa gireň, ana şu taýda. Bu öwretdi.

Şüphelerok işaretlendi. Bular çytyr çytyr çytyr görşüňiz ýaly. Tak, bularam paka na asmatreni diýem nämemi. Soň ştaýdek bratlar ýazyp bolýar. Let's go! Hiç hili wagt ýitirmän geçeli. Injelemä geçeli. Tak, birinji wideomyza geçelim ýigitler. Ulaldyp göreli. Garaň, 270 metrde bir adam bar, sary bolup dur. Sary bolup duran bolsa, bu görmeýär adamy. Gyzyl bolsa adamy görüp atyp bilýär. Ýanyndaky öz timmeýtlaram bolsa ýaşyl bilen görünýändir. Garaň, 400 metrde öň taraplarda görýän bolsaňyz adamlar bar, nokat-nokat bolup görýändir. Tak, let's go. HD ýigrimi piňkde oýnaýar göreňiz dämi? Ikinji oýunçy reportlanypdyr. Garaň garaň şu sary öňündäkiler sary. Bu görenok hiç kile. Bu avtomat tutuşy näme munuň?

Öňünde faytlapdy.

Näme dostlar? Sizem şeýdip aýdyp geçiň. 1. Şular ýaly çiti bar. 2. Şular ýaly çiti bar. 3. Zona garaň, zona garaň. Ýow, kipalki. 33 adam bar diýer o. Praki geçip duran ýa. Oýnuň sesini eşitýändirsiňiz diýip umyt etýän. Hawa. Hä nämes bar indi muň. Ýöne soňuna çenli görüň ýigitler. Soňuna çenli görüň. Meselem ýaňkyny atyp bilýärdi. Eger VH-sy bolan bolsa ýaňkyny atyp bilýärdi. Ýöne atmady da. Ýigrimi piňkde oýnaýara barar ana. HD-de. Mesela meyleki gyzyllary atyp bilerdi depedäki. Mana öňde gyzyllar bar görýän bolsaňyz. Bu da çepinde da. Şuna näme üçin atan yok? Iner şuna, şulara näme üçin atan yok? Ya bir zat barmy öňünde? Baryer bir zat barmy? Bir zat öňünde bir zat ba oyun baktı. Ne, olam jaýyň içinde eken ala. Olam jaýyň içindedir. Depelerem doly adam. Yo, meň pikirimçe bunda isat yok. Munda hiç zat yok. İhlal yok diýeňiz. Let's go. Urat diýeňiz.

Tahmin ýaryşy şuny alýaňyz. Hop, alyndy. Tak, dostlar, garaz şolar ýalykda. Sizem naprimýer berilse, şo ünwan berilen bolsa, detektiwlik ünwany berilen bolsa, dogry şekilde ýalňyşman reportlanan adamlary

Ondan soň YouTube Play it safe YouTube kanalymyza agza bolmagyny ýatdan çykarmaň, dostlaryňyz bilen paýlaşmany ýatdan çykarmaň, indiki wideolarda görüşýänçäk özüňize gowy serediň, çäo, baý baý! Baý baý!